mandiskip ezvo hanzi choose appearance uh, ton choose appearance uh, tone eh? uh, uya uya ari bho ari bho here bhebho matono yeah uyu ndiye ari bho manje yeah hanzi x start playing kashitsva yeah anesu anesu munashe yeah that's the one yeah hanzi what change x start playing amana pedround replaystation macontrols aya ndeye xbox ndotambira pacomputer saka zviri opposite ka zvinhu zvacho izvi anyway start playing x hunt yeah anesu munashe my course in you confirm a a pa xbox ndiyani zve ndo ndochi mira toni mm. mona zviri kuitika apa pad randiri kushandisa ndere playstation handi but game iyi ine macontrols exbox saka zviri opposite ka zvinhu izvi inasanambo tishandisa pad reexbox kakawanda ini hey confirm i think ndoramba ndakandakapresa ndaka, ndaka yeah. Ega. Hey, confirm. Why? Yeah, yatanga. Ah, zvinondiconfusa zvinezvi. yeah saka ndofana kufamba kapa apa hameno ndi kuenda kupa um, ndoenda straight then ndobva ndauya kunoku panapa chiko pamarket ka panapa eh, panenge pamarket like Mendo anotengese chi? Ah, ndoenda straight panapa ndova nda mm, ko zvinhu zviiko izvo matron mm. and you can enter the cortex from any menu yeah

okay ah, matutorials acho anotambiki here matutorials ayo anzi building your javelin loot uh, tione machallenges aripo ayo Uh, ah, machallenges enchazomaita kaya anzi daily trials ko apa pane chiya uh, anzi aid to cortex uh, tone ngatifambe to ukusaidi kunoko kusaidi kunoko hakuna chinhu kakunoko daily trials Ko weekly trials. Ah, meno. Ko panzi library. Uh, ah, matitambe game. Zvinosiyana nazvo izvi. Ndoenda straight kuno. Ah, kwapapa. hanzi read not ah. leaderboard ndochi ah. mand edric ah, mati endomberawo mani tingatoswerera panapa uh, talk a eh. yeah. you see what I mean? Ah, ndaskipa izvi yeah, at least now, at least now ndakuziva kuskipa zvinhu manje okay mm, hanzi chi ndokwira masteps masteps anondiendesa kupi kwayo o oh, panze game yakuita kunge assassins creed like apa ndo chisutu ka ichi chinonzi chijavelin kana ndiri right ndokanyana sinokanganwa I just got a message from you saying to meet you at the forge. I didn't send any. Ah, izvi ndoskipa izvi. Aiwa, ndoskipa izvi. Whoa, forge unlocked. Ah, skip mdara. Chii kweshe? Millie slot unlocked. Ah, skip. Ama, tinoda kutanga hondo kauma. Activate forge. Ndaita. Oh, javelin unlock. Ah, ndochuza. Ranger. Yeah, inona yunake. Ichitonge chitenka chi like. Ya, iyi ndoiri bho manje. hairanaka manje iyi tione yakanzi stomi aiya stomi yakashata iyi itonge stomi uye payawo pa nonchi xman iyi ndo yandiri kuda iyi yakanaka manje ha zvai zvakashata zvezve handishandisi izvo iri bhoo manje ora skip ya yeah, exit haha kuiona here ah ndogona wachinja okay hanzi chii Hanzi use load out tape to change weapons part gear and gear create custom loads out in javelin menu. Oh. Whoa. Iyo. Urionere. Javelin asekuru. Hayi magetsi manje iyi yakabaka. Ah. Wona wona wona wona. Enda kuhondo wakarwa smart mdara. Hondo wakarova smart my guy. Anyway, ah, ndodzokera. Oh, oh guys, ndodzokera. Ndapedza. Oh, ndo javelin yacho iyi. Ah, but kuingwani itonge netsvina ingwani. One. I hope you baby kana ari mfesi ah mara zvimwe zvatizoita ndapedza kuitarisa ah, ko kana ndauda ku i think ndoramba ndapresa b haisi kudzokera ko ndapresa sei kuti ite so ndoda kubvisa kaino ichiko ndidzokere mugame ha ha apa ino zvindikushandisa noichiko keyboard rangu rere I think escape. Don't obvious, okay. Kwapana no nchiko. Hapana button ro obvious ere. Unobvisa seko.

Okay, my weapons are uh, chiko ichi ko maweapons andikuda ndomachuza zve obek ah kagani kakaka hapana mamwira ndoda ine damage hombe ine damage hombe ndeipi the e e ko ish um e sanu vanongochuza one chete ah. mm. ah, man hanzi ah, logged ko twin blades kuchete chingoripo ah, back ah, kumashure ko strike system ichi chichi ah, back ah, back dzokera kumashure mm.

ya ah, why why ndiye triangle oh. haya game modes legendary mission um,

Mm. Track dimension shi. Mm. Uh, Tony. Change mission. Ko iyi. kwakanzi legendary mission ndezvi ah, zvanga zvakavharwa izvi ilogged futi ah, ah, mantambi oh. asi unotamba as a group

kumamisheni ayana nchimbotamba ita zikwa yayo hanzi loch ndipo pandiri pana haisi ah, ko haasi kujamba enda Hmm? Oh, unopinda umu. Ah, nhasi nozviona ini. Apa ah, tiyangouya kafuti papo. Kwamwe kwese uko hanzi andasvika eh, ipapo

zvinhu zvakada kufanana amen hatichaona zvakafanane kana kana zvakafanana maybe nechitinge chitamba noamon iyi game handitomboinzwisisi kuti ino iri kubva kupi chienda nekupi ndakaita unonzi kuvharwa chaivo i thought maybe isingle player game yaunenge uchingotamba matchmaking yacho zvainenge rutodo tononoka i a a haisati yatanga kochazotanga nguva hairi kutora time kuti itange nanhasi iri kungongerwa kuti matchmaking kono ndotamba mamission unomatamba seiwo inge yakutanga wo ya yakutanga wyven hanzi there are things that will kill you for food or, or self defense then there are

Brenda Cooper. Ah, ball. Ewa. Yeah, ari kupi? Haha, iwe. Akufly. Twenda straight kapa. open up uh, then uh, mm, ndofamba seiko apa wo ndifanira kuuya apa apa nhasi nochiona e eh, hold interact imwe radio haisi radio here oh yeah straight ahead ndizvo flyer kabebi ngakaflyer kabebi kakabatana sekuru kanjani paa pane munhu ari apo icho pane chinhu chandaona pasi apo asi chatiza Hoya oh, harvest. Nechimwe chiri apa ichi. Ish, harvest. Yeah, mani mbo harvest already. Sa nga sanyanyo manya stere ngimbotanga nda harvest. Uh, Tone. Hapana zvimwe zvinhu zvekuharvesta here pana I think hapana sika mandi fly ah kanjani kangu kato anonzi kuflya kabhebha kana oh ndasvika oh pamwe apa iwe timbospina uonere spina sekuru ewa ei ndadhumira Oh, pamberi futi apo tomboita zvidobi maskiri mira mira mira mira pa i think togona harvesta something apa ah chii kweshe ah achisi ah, hapana chinhu apa ya ndasvika pane zvimashiri zvishiri zvitongochema chema apa Eh? Manyo. Akuflaya ndizvo manje. Ndoenda kupi? Ah, straight uku. Panapa ndofa ah, panapa ndofana kudzika panapa. Eh. Ndizvo. Ah, John. pandadzika oh haasi pana mandijambe pana ndoenda sei manje ha ah, guys ndoenda seya au kakusiri iko i don't think so tron Oh. Okay, yeah. Kana ndoramba uri mudenga right analog stick. Nhasi ndinazviona. Oh, phone. Hands overheated. Ndikupi uku? but kwandida kuenda kwacho ndekupi manje hapana kana aro kapo ai pana ndichitamba pamba pamba nikaaro kanga achindiratidza kuti unoenda so unoenda so manje apa pa kaaro kacho handisi kukaona saka ndichaziva ndakufanira kuenda sei maybe maybe pamusora Anzi locate ma, ma, Mathias Sama. Ah, kumhanya, acho kumhanya manje. De papi? Ka, ino ichiko campus yacho iri kupi? Oh, so. Tony. Ndokupi? Kongo anofanira enda ndokupi uku? Uku ndononzi kurasika manje uku. Hande so. Matikwire pamusoro. ya ini ndasvika no ndasvike hanzi chii a compass indicates something of interest nearby Something of interest pai pacho pana pasa apa apa ndipe something of interest ka ndopana ah, ndapakanganwa vandafura napo zvangu I think ndandapfura napo pamba kanzi something of interest bla bla bla ipapapo ndapfura napo but tone something of interest i think ndingaramba ndichimpeya mpeya ipapapa ka

Hey. Kupana. Ah, hapana china. Anzi overheated. Kana kana yati overheated zvinhu zvirevi chiko izvi. Ha? Hands outside. Oh, ah kwaita seiko futi hey asi ndarasika ndofanira kuenda seiko pano haa ah, manje zvandiri kuita kapana pa zakatomboziva kuti zviri kufamba sei ah, panapa haa ah, pana kochiiko ichi vanhu vakafa ka haa ah, ututwini haa ah, vanenge vadashurwa marasta ese ari pasi aya afa aya ko vana haa ah, uyo afa futi ko kuno kuseri kuno i think kune something pane chii pana ah, pana pa pana china apa saka ndikupi ma apa ah, pana apo ndapfura napo ka ko pana apa apo Oh, ko ichi chechi akafa futi uyu akafa futi ko ndikajamba ndikaenda straight uku ayo paizonditi hanzi return to area of objective bla bla bla zvange ichitaura zvezvo one pana hapana hapana chinhu pana ha iyi game inenge inonetsawo futi iyi vanofanira kuenda kwacho hanzi anombokuziya seko tiri kungombeya mbeya mbeya unge munhu asina zvekunzvekuita Ndononzwira sika mu one room manje uku. Kwandiri kuita kuri kurasika kurasika mu one room uku. Ichi chichi. Ah, ndarasika mu one room amani. Ah, uko ndakuenda ukanditi hanzi dzokera kumashure. haya ukandifunga panapa handifungi kuti pane chinhu panapa kuwo ndikaenda uku ah, ndadzoka ka yanga ichindiita hanzi outside mission boundary omana iyi mission iri kundinetsa iyi yandivheksa haa ndarasika mu one room Ndarasika. Oh, hanzi chi? Ah, vakafa. Ndarasika mu one room. Ndatorasika. Hameno ah, kuti yeah. Ah, zvinhu zvinonetsa izvi kuwa papa ah saka apa ndofamba ndofamba sei ko papa panapa panapa pana chinhu papa Ko tikaenda straight so. Ya, ngatimboenda straight so toona kuti inoti. Hanzi something something of interest nearby. Saka ndri- saka saka ndiri padhuze ka inini because mm, kana ichinyora kuti something of interest nearby ah, uko ka i don't think so kana ichinyora kuti something of interest nearby that means then ndiri padhuze ya samwe panapa panapa ah pass hapasi ngatiendei so ya ah, kutongofulaya ndokuzvipedza zvekumhanya izvi zvekumhanya tingaswerera Solarium court. Tone. Ko matitsike pana. Jamba. Oh, oh apa pamusoro apa. Wabona? Up up up. Oh. Hey, hands outside. Ah, ndatangisa futi. ah, yeah. Ah, yeah. Sama naga. Hmm. kumboita maacrobatics mandende kwandaenda uku uku ichi chii chiri pamusoro ichichi chichi whats this oh oh tuwanduko ah, hapasiripo ah, kuno kuno kundo kwana ndiri ah, uko hakuende ikoko saka mati try kuenda uko kunoku tonoti kuno kune chii kuno pane chiini here panapo munzwa zvimashiri izvo

Anenge unyoro tanzi return to mission what what what what. Ndikasadzokera nobva yatangisa. Hakusi kwana ndiri ro. Unoku it looks like ndo place ena ndiri inwe. Pachiredhiyo ichi. It'll take time. Okay. Panapa anombopaoneni activate hazina sinombopaoneni o apo pavhurika apa o awo paru paru paru ei parura ewa parura Hey, reload, reload, Shama. Onde yatanga. Hey, hey, hey, hey, zvondi bvarura Shama. Yowa. Ane nchafa bana. Ne nchafa. Ewa. Ha, ndikudambura hey. Yowa, dambura. Bam. Ewa. Hands hold B and L to change your dashes. Hands hold B and L to change your dashes. Ah, ah kane karati asekuru kane karati. Ah, mati zvibvarure. Chimurenga bvisa vanhu musoro.

Ndiri kushudhera, iri kureloader. Hey, ndiri kufa, ndiri kufa, ndiri kufa, ndiri kufa. Ndichafa panapa, oh man. Hey, ndiri... Hey. Shield, shield. Ndafa, ndafa, ndafa. ndafa ndafa omani hei ndakufa ndakufa zvakundiuraya shama zvakundiuraya zvine nharo shama zvine nharo izvo zvine nharo ah, zvakawanda reloader manual tinofa pana dambura anzi anzi anzi destroy their hive iyo hive irapa adzi critical am ndafa ndafa ndafa indafa here iwe wonditi anzi finish up indakutofa icho chikundishuda icho Ah, mandizvitise, mandizvitise. Ha. Ha, chama nanda, ndingati kufaka pana. Kwira, kwira, kwira, kwira. Jamba atendo. Hatisi gwara, katikati zihondo. Ah, pane kadondida pane kari kundishuta akani acho unonongorilotawo futi kushiko ichi ha ya saka ndoenda papi manje

Papi? Oh, manditeere zvinhu zveblue izvozvo. Zvandofanira kuteera izvo. Chimwe yacho chiri kupi? Ah, asi pane hondo.

Ah, ona iri kubudisa chimenyu ndichishudwa Oh. Ultimate ability hiyo. Ah, panofa munhu apa, panofa munhu, panofa munhu. Pedzerai, pedzera, pedzera. Ewa, ewa, ewa. Nhasi munokukurai mese. Ah, iwe, iwe, iwe, blazi munofa. Mpama, mpama ikoko. Ah, iwe. Dzikudzoro, pisa chirumeso. Sada utiza dzoka. ne kagwara kanga dototiza apa ndiko katanga hondo futi ya hapana apa unlock oh bo saka takuendawo I've got a location. Kupi? Hanzi location kupi? Ho oh, uko. Hando mberi. Hando mberi baby. Hando kumberi baby. Mberi. Mberi. Ewe. Arr. Mberi. Mberi. Henaro. Ah, suit yangu yata overheated. Ah, ora chimanyo alright. Manya shama. Mm. Ah, rambo chimanya. Ah, ngati fly alright. Ngati fly tisimudze e Zimbabwe mdenga. Chemdenga. Chemdenga. oh apa apa apa tone iri kuti raita pane iyi pane madinga ari apa aya aya mumoona madinga ari apa aya madinga ari apa aya aya madinga aya ah, reload iro amwe madinga ngafe ifakani ah. Ifa. Hey, zvikuita zvichiwanda ka zvinhu izvi. Ah, hondo yacho I think the best way kuzvishuda musoro because ukashuda body hazvikasi kufa. Oh, pana ndasvika, ndasvika.

hanzi deal with the scars zvimascars nzi zvipi izvi o mafesi aya aya aya aya aya ah, kandira grenade ah. mandidhile nazvo

ha nandakuvawo mai kanditombojamba mudenga zviri papi izvo izvo hapa uda grenade kapo grenade ah, grenade ama ah, ah, ichi chishi ei matende mudenga ha ne ndakuda kutofaka ipapa ha zvandipinza busy asekuru ha zvinhu zvandipinza busy izvi shuta kana shuta ah health yangu yabva yakwira

hachine nharo icho defeat the scars but hanzi unofanira kushuda izvi zvishacho izvi ai zvokundishuda shama ah, zvokundishuda ah, but nhasi munofa Hey, and hey, ichi icho chine grenade ichi ichi. Ah, chafa icho. Ko zvimwe zvacho ichi ichi ichi ichi ichi. Oh, mdenga. Huh, man bofema, oh man. Ah, ish, ish. Ha. Eh, haunofanira kumbofema ka bos ukaramba uri pazviri ka zvinokunama grenade uko andina andina andina grenade ultimate ability icho ha ability extension Ability extinction asekuru. Ability extinction. Ah. Ngoda unozikuundura vanhu. Zvapera. Zvapera ka, zvapera, zvapera ka. Matitori chii kweshe? Eh, ameno. Watora ka. Hauna bhebhi racho zvaakuita manje.

Anzi I need help. Wambokuenderei. Ah, handoko. Pakupfuura zvimanhunzi nhunzi zviko izvo. I think ndofanira kuenda kumusoro. Kumusoro. ngatikwire ngatikwire ngatikwire ngatikwire oo oh, nepana apa apa door apa i think i straight ahead apa the dungeon huh asi ndambofa zvandiuraya pepe but saka ndinofanira kutsvaga mufesi uyu hanzi mathias yeah, okay yeah alright eh mati fly panapa Okay. Ni papi? Ai, ndi kutumira. Chuma chon, chinonongeke here? Hachinongeke. Asi kachina basa. Chipori chi light. I thought maybe something chaunokwanisa kunonga. Pana. Antipapi. Oh, oh, oh, oh. Asego. Ah, ijo. Handa. Eh, ndian ndian ku. Ish, shit pam sore ish. Ash. Ah. Ah, ekuti reload ah, mandichiuraya izvo ko chimwe chacho chimwe izvi zvimwe izvo izvo aona sikuspinda kwandaita mudenga umo

Load, load, load, load. Ah, ultimate ability. Iyo. Ichi ndochinoshiranga mapenzi manje ichi.

amisidzani neni shefu oh, izvi i think ndofanira kushuda izvi izvi izvi izvi Ei, hazvine nharo, zvine nharo, zvine nharo, zvine nharo. ndazvirova kombo ah, papa eh. Eish. Manje botura shoot. eish no shield ndauda kufa e ndapadhuze nekufa andiringodhumira shukupi Ai, asi zviri kukanda magrenade. Aish. Ha, sichas, sichas iri serious. Sichas iri serious.

Ah, upedzera iwe. Hey, ah pane chandinama. Zvakawanda zvinhu izvi. Ah, panda grenade apa. Ndafa. Ha ndafa. Haba ndambotraya uma ndambotraya. Ah, ndambotiraya umwe. Hakutangidza ah, futa umwe. Eish. Zviri kupi? Izvi, izvi. Oh!

Ah, matizvidambure matizvidambure hayi ndikupotsa ndikupotsa papo papo Hey, hey, asi zvukanda mabhomba shama, zvukanda mabhomba. Ah, baba. reloader e eh, zvakawanda zvakawanda ei zi ei zvakanda futi mumwe bhomba ndachipotsa Hii, bomba. Chakanda bomba. Hanzi no shoot. Zvondishuta shamani. Ah ah ah ah zvine nharo izvo. Mm, zvine nharo. Azvokuti Shuta. Ha, kanda grenade baba. Ayo no. Awa, iwe. Ha, unodambura kwandiri kwandiri kuzviita. Combo, combo, combo, combo. Ah, ah, kari kupi ko, kari kupi. Ewa, ewa. Ah, ande mdenga, ande mdenga. afa uyo two ish ai one oh one i thought umwe zvanhu zviri two nomwe nomwe ari apa apa apa apa mm, ari kundinama ari kundinama reload eish handanamwa handanamwa handanamwa

uye zvichiri zvakawanda ayi gun haisi kuita iyi ichaichinja ultimate ability icho kupedzera ah, i think apa ndazvipedza manje apa apa ndazvipedza manje andoku Ah, musada kutiza apa. Ndazvipedza, ndazvipedza, ndazvipedza. Finally. Ha. Sanchiramba chingouya. Ndapedza ka? Yeah, ndapedza. Wasakura wapedza. ewe handi handi handi mati fly amandi ah, ndofanira kudzika masteps i think ndizvo ya yeah, ndizvo unobandidzika masteps aya

Mm. hapana haya hapana china ii izvo ngani hangu iri reloadai

Ah. Afa uyo. Kwasara two I think. Ah, zvichiripo shama. Akafa. Eh, zvakuya zvakawanda makande grenade up hey iri kuriloda hey hey chikwechi

Ai, ya ndachiuraya. Zvi chimwe ka ichi. Ah, Zvikuramba zvichiuya zvinhi zva asi ii hona iro iro iro iro iro zihombero. Koya zihombe racho zikubaba racho rabva rauya.

Ewa, dambura. Era, mira timbo zvipedze. Ewa, ewa, ufa uko.

aka aka zibaba ayi rinondiuraya chinondiuraya chinondiuraya chinondiuraya ndafa ndafa ndafa ndafa ndafa ndakufa Guys, I don't go for one.

ha matiza awa zvakawanda zvinhu izvi zviri kupi iyo iyo uri kuona iyo iyo iyo iyo Ah, iro rinonetsa iri hama. Ai, chiri kundinama, chiri kundinama. Ai. Hapana ah, paita chimurenga pana.

hazviperi here zvinhu izvi ah, ah. ii chandinama chikundinama ipa ndiri pacho ndiri patit ndiri patit iro

Ah, I'm a critical. Ah, andisi kuona ini. Ko what happened? Ona zvairi kuita. Ona zvairi kuita she.

hanzi de defeat rust river and enforcer As, i think ndofanira kudefeata zviya zigiant rere but handisi kuriona handisi kuriona zigiant riya riri kupi ore dashura handisi kuri kuona zigiant rero i think ndori andofanira kuuraya okay ah. haisi kuflya onyora kuti overheated what's this

Ah, ndoritiza ha ah, iwe ndoritiza ha ah, e. health yangu yazara ir ir ir ir

machienda uku manje hande haa zinto yarandinetsa rere pandazoripedzera manje hmm, ndiye wacho Ah, mission accomplished. Ah, ndazopedza woman. Ah, but zichani rere randinetsa rere. Anga rine nharo. Mm, harine nharo. Harine nharo woman. Habho. Habho.